Eċċellenza, Eċċellenza Ambaxxatur u Sinjura Spiteri, membri tal-Kunsill tal-Akkademja, Sinjuri. Niftaħ din is-serata billi qabel xejn nirringrazzja lilek, Eċċellenza, li għal darb'oħra lqajtna f'dan il-palazz għal din iċ-ċerimonja li tfisser ħafna l-Akkademja tal-Malti. Il-fatt li l-ogħla awtorità ta' pajjiżna qed tospitana f'darha jkompli jgħolli l-prestiġju ta' din iċ-ċelebrazzjoni sempliċi iżda bla dubju sinifikattiva ħafna. L-għan taċ-ċeremonja tal-lejla huwa doppju, li nfakkru t-twelid tal-Akkademja tal-Malti u nagħtu ġieħ lil dik il-persuna li tul ħajjitha tkun tat kontribuzzjoi f'xi qasam jew ieħor tal-ilsien Malti. Żewġ għanijiet li, għalkemm għal daqqa t'għajn jistgħu jidhru separati, fil-verità huma minsuġin flimkien. F'Settembru tal-1920, xi ħadd bl-inizjali XC, li naħsbu li kien Franġisk Xaver Caruana, għamel talba fil-ġurnal Il-Ħabib biex titwaqqaf xirka jew għaqda li tiġbor fiha l-kittieba tal-Malti. Fid-disgħa ta' Novembru ta' dik is-sena ħarġet ċirkolari tistieden lill-kittieba kollha tal-Malti jieħdu sehem fl-ewwel laqgħa li kellha ssir nhar l-erbatax tax-xahar. U hekk ġara. Proprju fl-erbatax ta' Novembru tal-1920, 36 kittieb attendew dik il-laqgħa u oħrajn li ma setgħux jattendu bagħtu ittri li fihom fissru l-intenzjoni tagħhom li jissieħbu. L-għaqda għall-bidu kienet magħrufa bħala l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Dan kien żmien meta lsienna kien imwarrab, nieqes mill-prestiġju, maqbud bejn żewġ ilsna kbar, wieħed ta' Mperu kbir, u l-ieħor meqjus tal-kultura, żewġ ilsna li fil-verità l-ebda wieħed minnhom mhuwa tagħna. Ħeġġa liema bħalha dawn is-sinjuri tal-għaqda meddew għonqhom għax-xogħol bil-għan ewlieni li jistandardizzaw il-kitba tal-Malti u jxerrdu l-letteratura tajba bil-Malti, għax huma għarfu li dan l-ilsien huwa l-uniku lsien li jagħtina l-identità tagħna, mhux biss għax huwa l-mezz ewlieni tal-espressjoni tas-sentimenti ta' poplu, iżda wkoll għax l-istess għaġna tiegħu hija r-rifless tal-ġrajjiet storiċi soċjali li għaddew minnhom missirijietna, ġrajjiet li sawru ġens uniku. Din il-ħeġġa u d-determinazzjoni ta' dawn il-kittieba fundaturi tal-għaqda, Hija mfissra b'mod metaforiku fl-editorjal ta' Il-Malti, ir-rivista li bdiet toħroġ l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, fil-ħarġa tal-1935 fit-tieni ktieb. Nikkwota minn dan l-editorjal li jitkellem dwar il-bidu ta' din l-għaqda. Hu biċċa ħaġra ta' żnied. Żommha tajjeb bejn is-saba' l-kbir u l-werrej ta' idek ix-xellugija. Ħu biċċa azzar u żommha tajjeb bejn dawk is-swaba' ta' idek il-leminija. Bl-azzar agħti daqqa ħafifa u qawwija fuq il-ħaġra u inti tara toħroġ xrara sabiħa li tista' tkebbistlek il-lixka u tagħmillek in-nar. Donnu fil-ħaġra hemm bħal qawwa rieqda li meta tolqotha bis-saħħa u għall-għarrieda tqum, tixgħel u taħrab. Hekk, bosta drabi fil-qalb tal-bniedem ikun hemm bħal qawwa moħbija, siekta, bierda, li ma' kelma li tolqotha sewwa tqum, tixgħel u titbiddel f'ħajja sabiħa, ta' ħerqa, ta' mħabba, ta' xogħol li jgħaġġeb. U hekk tnisslet l-għaqda tal-kittieba tal-Malti. Il-ħidma ta' dawn il-membri tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, li aktar tard fl-1964 saret magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti, ma damitx wisq biex bdiet tagħti l-frott bit-tfassil ta' għodda lingwistika mibnija fuq prinċipji xjentifiċi li serviet ta' pedament għat-tixrid b'aktar ħeffa tal-letteratura Maltija. Fil-fatt, sena biss wara t-twaqqif tal-Għaqda, tfassar alfabett bil-għan li jiġi mħaddem mill-kittieba kollha tal-Malti, u fl-1924 l-Għaqda ħarġet it-tagħrif fuq il-kitba Maltija, l-ewwel manwal tal-ortografija tal-Malti li għaxar snin wara saret l-ortografija uffiċjali tal-Gvern, xogħol li fil-qofol tiegħu għadu l-bażi tar-regoli tal-kitba ta' lsienna sal-lum. U għadda ż-żmien, u l-għaqda baqgħet tikber u l-membri tagħha baqgħu jaħdmu qatigħ biex jaraw li lsien il-poplu jitħaddem kif xieraq kemm fil-qasam tal-letteratura u fl-oqsma kollha tal-ħajja, kif ukoll biex jassiguraw li lsienna jingħata d-dinjità li tixraqlu f'pajjiżu bħala wieħed mill-ilsna uffiċjali. Maż-żmien inħasset l-ħtieġa li dawk li ddistingwew ruħhom f'din il-ħidma kollha marbuta mal-istudju ta' lsienna u l-kitba tal-letteratura tajba bih għandhom jiġu ppremjati, mhux biss minħabba l-impenn tagħhom, iżda biex iservu wkoll ta' mudell għal ħaddieħor. Kien proprju għalhekk li s-Sur Gino Muscat Azzopardi ħaseb biex jibda jingħata premju imsemmi għal missieru Ġużè, l-ewwel President tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, biex iservi ta' nkoraġġiment li jkattar il-ħrara għall-ilsien Malti u għal kull sentiment nazzjonali. Dan il-premju ngħata l-ewwel darba fl-1946 lil Dun Karm Psaila, u fid-diskors li għamel dakinhar is-Sur Gino qal li kellu żewġ xewqiet, L-ewwel li ma jħallix isem missieru jintesa' u t-tieni xewqa kienet li jara l-ilsien Malti li tant ħabb missieru jibqa' miexi 'l quddiem. Għalkemm dan il-premju fil-verità ma waqqfitux u ma ffinanzjatux l-Akkademja, nistgħu ngħidu li kien frott il-ħidma tagħha u sa mill-bidu nett kellha sehem importanti fid-deċiżjoni tar-rebbieħ. Il-premju kellu jibda jingħata fl-Erbgħa t'Awwissu ta' kull sena, għeluq il-mewt ta' Ġużè Muscat Azzopardi. Iżda maż-żmien, minħabba li f'dan il-perjodu ħafna nies ikunu msefrin, ġie deċiż li jibda jingħata proprju fl-erbatax ta' Novembru, jum it-twelid tal-Akkademja. Skont is-Sur David Agius Muscat, eks Arkivista tal-Akkademja tal-Malti, jidher li dan il-premju ngħata l-aħħar darba fl-1972 lil Karmenu Vassallo u Anton Buttigieg. Madankollu l-Akkademja dejjem baqgħet temmen fl-importanza ta' premju simili, u fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Akkademja tas-27 ta' Frar 2013, il-membri qablu li l-Akkademja għandha tissokta t-tradizzjoni sabiħa li tingħata il-Midalja tad-Deheb Ġużè Muscat Azzopardi lil dik il-persuna li jkun jixirqilha dan il-ġieħ għall-ħidma tagħha letterarja jew lingwistika fil-oqsma tal-Malti. Fit-30 ta' Settembru 2016, f'laqgħa oħra tal-Kunsill, ittieħdet id-deċiżjoni li f'jum l-Akkademja terġa' tibda tingħata Midalja tad-Deheb, li però kellha tibda tissejjaħ ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Din il-midalja tingħata lil min ikun iddistingwa ruħu l-aktar b'ħidma fuq tul ta' żmien għall-iżvilupp tal-ilsien Malti u jew tal-letteratura Maltija biex iservi ta' ispirazzjoni u mudell għal kittieba u studjużi oħra tal-Malti. Il-proċess huwa wieħed trasparenti. Il-Kunsill jieħu ħsieb jibgħat dokument uffiċjali lill-membri tal-Akkademja u permezz tiegħu l-imsieħba jinnominaw persuna li fil-fehma tagħhom ikun ħaqqha dan il-premju. Il-ġurija, magħmula mill-President tal-Akkademja tal-Malti flimkien mal-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università jew delegati tagħhom, tagħmel l-għażla tagħha minn fost in-nominazzjonijiet li tirċievi u tista' wkoll tirrakkomanda persuni oħra li jidhrilha li jikkwalifikaw għal dan il-premju. Id-deċiżjoni tagħha tgħaddiha lill-Kunsill tal-Akkademja biex jieħu d-deċiżjoni finali, li s'issa ta' min jgħid dejjem kienet kompatibbli ma' dik tal-ġurija. Għax min jista' ma jaqbilx li persuni bħal Oliver Professur Oliver Friggieri, Monsinjur Lawrenz Cachia, Trever Zahra, Victor Fenech, Lina Brockdorff, il-Professur Manuel Mifsud u l-Professur Albert Borg ma jissodisfawx il-kriterji marbuta mal-għoti ta' dan il-premju. U llum l-Akkademja se tkompli b'din it-tradizzjoni u tonora b'din il-midalja tad-deheb lil min tul ħajtu ħadem bis-sħiħ mhux għall-glorja tiegħu biss, imma lil min bil-pinna tiegħu ta kontribut tassew siewi biex ilsienna jkompli jikber fil-fergħa letterarja tiegħu u jistagħna b'ġeneri differenti. lil min xogħlijietu ġew tradotti saħansitra f'ilsna oħra u qed jitgawdew minn udjenza akbar, lil min ħeġġeġ lil bosta biex jimxu fuq il-passi tiegħu, lil min ipprotesta b'saħħa fil-ġurnali u fuq il-mezzi soċjali kull meta ħass li lsienna kien qed jitwarrab u ma jingħatax il-post u l-importanza li jixirqulu, li fuq kollox huma tiegħu bi dritt skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Huwa għalhekk il-pjaċir tiegħi nħabbar li r-rebbieħ tal-midalja tad-deheb ġieħ l-Akkademja tal-Malti din is-sena huwa s-Sur Charles Casa. Naħseb ħaqqu F'isem il-Kunsill kollu tal-Akkademja nifraħ minn qalbi lis-Sur Casa Nirringrazzjah għall-ħidma kollha tiegħu u nawguralu ħafna aktar snin biex ikompli jagħtina iżjed xogħlijiet letterarji. Jalla jkompli jservi ta' mudell u ispirazzjoni għall-ġenerazzjoni żagħżugħa tagħna, l-aktar għal dawk li tassew jemmnu li l-Malti huwa l-isbaħ u l-aqwa għodda li għandna biex infissru bl-aħjar mod ħsusna u ħsibijietna bħala nazzjon li jista' jiftaħar li għandu lsien antik u uniku bi storja kbira Ilsien li minkejja l-isfidi kollha li ltaqa' magħhom matul is-sekli, baqa' jiġġedded biex jibqa' ħaj u jaqdi l-ħtiġijiet fundamentali u jesprimi s-sentimenti ta' dan il-poplu. Fil-ġnien tal-poeżija. Jien ġbart il-poeżiji li ktibt matul is-snin u tlabt lir-riħ jidfinhom xi mkien mal-imwarrbin. Imbagħad għall-kenn ta' dari ħassejtni tant ħerqan fejn stajt intaffi l-weġgħa magħluq b'erba' ħitan. Imma r-riħ għamel ta' rasu xerridhom fil-ħamrija Ġo għalqa mhix maħduma għal b'siġar kbar moħbija. Waslet ix-xitwa kiefra u x-xita saqqiet l-art, u f'Mejju l-għalqa nbidlet fi ġnien mogħni bil-ward. In-nies ma tistax tifhem u forsi tidħaq bija, għax jien l-għalqa nsejħilha l-ġnien tal-poeżija.

Waħda li se nkantaw issa għandha valur storiku. Rebħet l-ewwel festival ta' kant folk bil-kitarri mill-YTC, organizzat mill-YTC, li dak li llum ngħidulu l-għanja tal-poplu. Kliem u mużika ta' Charles Qasa.

Nistieden lill-Eċċellenza Tiegħu lis-Sur Charles Casa għall-investitura tal-midalja.

Il-kotba ta' Kornelius. Il-kotba tiegħu kienu popolari. Imma ħadd ma kien jaf min kien, għax il-kotba kienu joħorġu taħt il-psewdonimu Cornelius. Wara mewtu saret it-tnedija tal-aħħar ktieb tiegħu u l-pubblikaturi qalu li kien Cornelius. Dawk li kienu jafuh stagħġbu għax l-awtur kien agħma. Kienet sorpriża kbira għal ħafna inklużi qrabatu Waqt it-tnedija, il-mara tiegħu qalet, Żewġi dejjem kellu x-xewqa li jippubblika xi ktieb, iżda kien jaqta' qalbu. Meta tilef id-dawl, kien se jiġġennen. Bdejt inħajru biex jikteb u ħriġ bl-idea li hu jirrakkonta l-istorja u jien nittajpja dak li jgħidli hu. Imma ma riedx juri ismu, u ddeċidejna li nużaw il-psewdonimu Cornelius. U meta l-kotba ntogħġbu, xorta xtaq li jibqa' anonimu. Imma dak li ma qalitx waqt it-tnedija, martu kitbitu fid-djarju tagħha. Il-kotba jien niktibhom u mhux żewġi. Min dak li jgħid li noħloq storja u ngħaddiha lill-pubblikaturi, imma lilu naqralu dak li jkun qalli hu. B'hekk żammejtu kuntent u sab fi xjeda fil-ħajja iebsa tad-dlam li sab ruħu fiha.

U bagħatli, bagħatli din, li titkellem fuq l-imħabba minn naħa waħda. Bħalma l-oħra tkellmet fuq imħabba li spiċċat. Imma hawnhekk Charles donnu jagħmel pass 'il quddiem għax jesprimi l-emozzjoni permezz tan-natura u ma jaqax fis-sentimentaliżmu. Il-kanzunetta jisimha La inti qbadt u tlaqt.

Mela, l-ewwel qed nieħu l-opportunità Charles u nifraħlek tal-għoti tal-ġieħ il-midalja tal-Akkademja tal-Malti. L-ewwel mistoqsija fil-fatt li xtaqt insaqsik, Charles Qasa huwa sinonimu mal-karattru ta' Fra Mudest. Kieku Fra Mudest ma daħalx fil-ħajja tiegħek, taħseb li l-ħajja tiegħek ta' kittieb kienet tkun differenti minn dik li kienet? Iva, naħseb li kien ikun hemm differenza għaliex forsi hemm ħaġa li ftit jafuha, jiena qatt ma kelli ħsieb nikteb għat-tfal. U kien Fra Mudest li daħal f'ħajti b'kumbinazzjoni illi daħħalni f'din id-dinja sabiħa tat-tfal, f'din il-fantasija, u mbagħad minn hemm bqajt sejjer nikteb aktar għat-tfal. Ġifieri kieku Fra Modest ma daħalx f'ħajti, forsi kont nibqa' nikteb għall-kbar biss, Naturalment, il-ħajja kienet tkun differenti. Hawn min isostni li l-kittieba kontinwament, anki jekk ma jagħmluhiex ċara, jiktbu mill-ħajja tagħhom, jiktbu mill-esperjenzi li jgħaddu minnhom. Kemm huwa l-każ ta' Charles Qasada? Jiena naħseb huwa l-każ ta', ma ngħidx l-awturi kollha għax ma nistax nitkellem għal kulħadd, imma żgur ta' ħafna. Għaliex inti meta tikteb, tikteb dak li tħoss ġo fik, Il-kitba x'inhi fl-aħħar mill-aħħar? Hi espressjoni tal-emozzjonijiet tiegħek, tal-ħsibijiet tiegħek, tax-xewqat tiegħek, tar-rabja, tal-ferħ, ta' kull ħaġa li tħoss. Allura bilfors se joħroġ, pereżempju, jekk nieħdu l-ktieb li huwa qalbi ħafna, il-ktieb ta' Barabba li nqaleb fl-Ingliż Faithful Encounters, Dwinu l-awtur u għalliem Fih hemm ħafna minni, ibbażajtu fuqi, jiġifieri, iva, nidħol f'ħafna mill-kitba tiegħi, anke fl-istejjer qosra. Ftit ilu rajna dak il-feature qasir dwar ħafna mill-kotba tiegħek, ma naħsibx li kienet kollha l-lista, u vera naħseb kien hemm xi oħrajn li ma kinux hemm. L-oħrajn għadhom ma ħarġux, imma insomma kważi kollha. X'inhija din il-kilba, ħa ngħid hekk, li wieħed jikteb u li jibqa' jippubblika, li wieħed jibqa' għaddej ktieb wara ktieb? ħajti u jiena niftakar meta kont tifel dejjem kelli ġenn sħiħ, xewqa kbira, qed ngħidlek tifel ta' ftit snin, ta' seba' snin hekk, kont lanqas naf nikteb u naqra. Kilba kbira, xewqa kbira li xi darba nippubblika ktieb. Din kienet ix-xewq u kelli xewq oħra li nsir għalliem, it-tnejn jiġifieri jilħaqtu. Kien hemm din il-ġibda fija ma nistax nispjegha u dak iż-żmien iktar u iktar u u kont noqgħod inħażżeż waħdi hekk ma kontx naf nikteb u nimmaġina qed nagħmel ktieb. U mbagħad meta bdejt Tgħallimt nikteb u naqra, bdejt nikteb l-istejjer, stejjer li kont noqgħod ngħid lit-tfal tat-triq. Dak iż-żmien il-ħajja kienet differenti u konna niġru ħafna fit-toroq barra filgħaxija niġbor it-tfal nidilhom l-istejjer. U kont noqgħod nikteb dawn l-istejjer f'pitazz. U mbagħad taparsi għandi ktieb, noqgħod nikteb, ġars qasgħa quddiem insomma l-isem u dan. Mbagħad aktar bil-mod il-mod bdejna noqorbu għall-ewwel ktieb li kien L-Għalqa fuq il-Oqfra Modesta tat-Tfal. U L-Għalqa fuq il-Għolja kien l-ewwel rumanz. Insomma, rumanz qasir imma għalija dak iż-żmien kien rumanz. Kurżità, minkejja dawn il-kotba kollha, ikun hemm żmien meta Il-kitba, ħa ngħidlek, tiġġamja, dal-famuż writer's block, u jgħidu. Iva, iva, jiena għaddejt minnha darbtejn f'ħajti dik. Hija kiefra ħafna, ma ngħidlekx tħossok se tiġġennen, ma mhux ma rridx neseġera, imma tħossok imdejjaq ħafna. Isek hemm xi ħaġa ġo fik trid toħroġ u ma tistax, ma tistax tesprimiha jgħidulok ma tistax issib il-kliem, ma tistax tikteb, U mbagħad f'daqqa waħda kif tgħaddi, qisu bħal żbroffa vulkan, jibda ħierġeġ ħafna xogħol. Iva, naħseb ħafna awturi bagħtu minnha di. Kultant nemmen jien li donna n-natura tagħtik mument ta' mistrieħ biex qisu consolidation għal aktar kitba. Imma jkun utli mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dan il-perjodu fejn il-kitba tieqaf? F'das-sens iva, hu għax fid-darbtejn tiegħi, nitkellem fuqi, fid-darbtejn li ġratli din, li damet ftit xhur kull darba, wara ħarġu kotba li rnexxew ħafna iktar. Jiġifieri, pereżempju, wieħed minnhom kien il-ktieb ta' Barabba. li għadda wara perjodu ta' writer's block. Iva, naħseb inti qisek f'dak iż-żmien li tkun magħluq tikkonsolada ħafna ġo fik u dak li jkun hemm imbagħad kif għadtlek bħal vulkan jiżbroffa. Hemm proċess partikulari li ssegwi meta tiġi biex tikteb? Jien naħseb kull awtur għandu l-proċessi awregolari tiegħu. Jien personalment inħobb ħafna l-karattri, inħobb in-nies. Għalija nagħti aktar importanza lill-karattru u dan jista' tidher fir-rumanzi, anke rawha l-kritiċi, iktar milli nħobb il-plott. Għalija l-bniedem jien huwa kollox, tajjeb l-umanità. Fil-kotba tat-tfal hemm il-fantasija li hija ġnien li tista' tagħmel tiżra' li trid fih, x'ngħidlek. Però mbagħad meta niġi għall-kotba tal-kbar nibbaża ħafna fuq il-karattri, fuq l-umanità, fuq ir-realtà tal-ħajja. Per eżempju, nerġa' nsemmi l-ktieb ta' Barabba, dak beda minn persuna li kont naf u Konna ftehemna li se niktiblu l-istorja ta' ħajtu, mhux bijografija, ġifieri, imma ndaħħlu fi ktieb fuq ħajtu. U meta beda jgħidli l-istorja ta' ħajtu, li mhux kollha tista' tippubblikhom, ħeżrem hawn miet f'daqqa waħda u kelli nieqaf. Imma l-idea baqgħet hemm u minn hemm twieled il-ktieb ta' Barabba, ġifieri kollox ġej mill-ħajja, min-nies ta' madwari. Meta tikteb għat-tfal u adoloxxenti, ħa ngħid hekk, tħoss ċerta responsabilità? Fis-sens li l-proċess huwa differenti minn meta tikteb għall-kbar? Iva, jiena nemmen ħafna. Jiena m'iniex favur u lanqas kontra ċ-ċensura. Jiena nemmen ħafna fis-sens tar-responsabbiltà. Fatt il-kelma ċensura ddejjaqni. Jiena nħoss li l-awtur għandu jkun responsabbli ta' dak li jkun qiegħed jippubblika. Tajjeb, issa jekk qed tagħmel ktieb għat-tfal, trid toqgħod attent x'lingwaġġ tuża. Iżda jekk tikteb għall-kbar hija differenti. Personalment ma ħobbx indaħħal kliem vulgari jew grafika fil-kliem grafiku fil-kitba tiegħi. Però, jekk ikun hemm bżonn, u bżonn veru, mhux biex tbigħ, jew biex timpressjona jew biex tiġbed l-attenzjoni, hemmhekk iva. Ġifieri, f'kelma waħda, l-awtoċensura jew is-sens ta' responsabbiltà naħseb kull awtur għandu jkollu. Jinfluwenzawk il-qarrejja tiegħek x'tip ta' kotba tikteb, jew hawn min isostni li l-ewwel ħaġa jikteb għalih innifsu? U mbagħad wara l-qarrej. Le, le, jien laqgħat ktieb tal-ġurati għall-ġurija u laqgħat ktieb tal-qarrejja u lanqas għall-pubblikaturi. Ktieb dak li nħoss jien. Imbagħad hekk jien għoġob, jien għoġob, ma jien għoġobx, ma jkun ġara xejn. Imma għalija kull ktieb huwa bħal meta twildet tarbija, żdi kibret il-familja kif rajna hemmhekk, kibret mhux ħażin ġifieri, U dak hu l-gost tiegħi, li warajja se nħalli dawn il-karattri kollha li ħloqt. U dawn il-kotba huma x'inhuma, ta' liema valur huma, però dejjem għamilthom għax ħarġu, ħarġu naturali minn ġo fija. Kieku kelli nsaqsik liema taħseb li huma, ħa ngħid hekk, il-preokkupazzjonijiet prinċipali tiegħek u li joħorġu fil-kitba tiegħek, fir-rumanzi, forsi l-iktar u fin-novelli. X'tagħżel? Liema jkunu dawn it-temi? Le, l-ewwel nett dejjem għandek il-provokazzjoni, il-ktieb u se jiġi aċċettat sewwa. Dik importanti, għax inti meta tkun għand pubblikatur, jekk jgħidlek dan mhux se nagħmlu m'iniex interessat, mhux se tieħu pjaċir, ktieb fil-kexxu ma jiswa xejn. Dik hija waħda mill-preokkupazzjonijiet, però xorta mbagħad ma torbotnix illi nikteb għal biex nirroġob. Mbagħad għandek naturalment wara li joħroġ il-ktieb għandek bħal meta twel terbi jekk se jkun b'saħħtu. Ġifieri kif se jintlaqa' mill-kritiċi u mill-qarrejja. Dik xi ħaġa li hija tippreokkupak, imma m'hemmx tagħmel, dik hija parti mill-kitba, mill-ħajja u li kull awtur irid iqabbad wiċċu magħha. Ħa nagħmlu l-aħħar mistoqsija għaliex ovvjament il-ħin għaddej ukoll. Hawn min hu xettiku mil-letteratura, hawn min jgħid li l-kittieba qatt ma bidlu d-dinja. Hawn min jgħid forsi huma iktar b'saħħithom mill-politiċi, pereżempju, li tajjeb jew ħażin, taqbel jew ma taqbilx tagħhom magħhom xi forma ta' impatt iħallu. Xi twieġeb għal din it-tip ta' osservazzjoni? Jiena nemmen li l-kittieba ħallew ħafna impatt fuq il-ħajja. Għandna dik il-frażi bl-Ingliż the pen is mightier than the sword. U jekk iħarsu lejn ir-Rivoluzzjoni Franċiża, pereżempju, u stejjer oħra, jiena nħobb ħafna l-istorja wkoll. Le, l-kittieba dejjem ħallew impenn kbir u dejjem influwenzaw mhux biss lill-popli ma anke lill-politiċi fl-aħħar mill-aħħar. Imbagħad il-politiċi jattwaw dak li qalu l-kittieba. Grazzi u nawguralek iktar kotba ċans. Grazzi. Zifna. Rajtek tisfen fil-għaxija għal pissiġar kbar dellija. F'dawl ta' qamar kollu dija, ziffa ħelwa bellusija. Kienet żifna seduċenti dik il-libsa trasparenti, taħt il-weraq tal-balluta għad-daqq ħelu tal-flejkuta. Wara ftit waqaft ħosbiena, donnok kont xi ftit għajjiena. Imbagħad dort b'rasek baxxuta biex tħoll xagħrek iswed tuta. Ftit ħin wara ersaqt lejja u dlonk qbadtni minn idejja. Xtaqt li kieku ħadtek miegħi biex int tkun għal dejjem tiegħi. Imma ż-żiffa qalb il-friegħi ma riditx li nieħdok miegħi, u serqitek b'ħeffa kbira biex tal-qamar sirt ilsira. Jien stennejtek terġa' lura biex isserraħ qalb għajjura, imma l-qamar għamlek tiegħu ma ħallikx titlaq minn miegħu. Nista' biss kull filgħaxija narak biss fil-fantażija. Tiżfen żifna seduċenti li ddum biss għal ftit mumenti. Darba l-Ispartani kienu qed jattakkaw Ateni u rebħu. U daħlu fil-belt u kienu se jkissru, bdew ikissru, jaħarqu u jagħmlu ħerba dak iż-żmien hekk kien. Però sabu grupp ta' nies qed jirreċitaw il-poeżiji ta' Omeru u qalu dawn ma noqtluhomx għax dawn iħobbu l-poeżija. U l-kanzunetta li ġejja hija poeżija ta' Charles. Il-kliem huwa tiegħu, jien għamiltlu l-mużika. Tittratta fuq l-imħabba wkoll. L-awtur qiegħed jiggranfa ma' mument imma jaf jaf li għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet.

Charles għalli li l-qari li jmiss huwa mfassal fuq fatti li seħew tassew. L-erf ta' kili. Fil-Parlament Malti kienet għaddejja diskussjoni taħraq bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern dwar l-IVF u l-iffriżar tal-embrijuni. Kienet diskussjoni li ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna, fosthom dawk il-partitarji akkaniti li ta' kuljum kienu jinġabru madwar l-imwejjed fil-bar tal-każin jew fuq il-bankina, jixorbu xi flixkun birra jew it-te fit-tazzi tal-ħġieġ. Fosthom kien hemm kieli, anzjan li meta rtira mix-xogħol minn mal-Gvern, il-mara bdiet tarah xkiel ma' saqajha u ħajritu jibda jmur jiltaqa' ma' ħbiebu fil-każin. Kieli, ubbidjenti għall-aħħar sa minn dakinhar li żżewweġ, mat-tmienja ta' filgħodu kien jitlaq 'il barra mid-dar Wara nofsinhar kien jieħu nagħsa u f'elgħaxija jerġa' jmur jiltaqa' ma' ħbiebu fit-tieni dar tiegħu, il-każin. Lejla waħda, meta reġa' lura d-dar, Kili qal lil martu, Għax hekk konna qed ngħidu jien u sħabi tal-każin. Min irid jagħmel l-HIV għandu kull dritt li jagħmlu u l-iffriżar tal-imbroljuni naqbel miegħu jien. Għaliex le? Martu ħarset lejh, tfewqet waħda kbira, qamet u bdiet tiżbarazza l-mejda. Ma kienet fehmet xejn minn dan kollu. Illum għandna magħna lill-kittieb magħruf Charles Assa. Għalik, x'inhi l-letteratura? Għalija l-letteratura għandha żewġ għanijiet importanti. L-ewwel wieħed huwa l-komunikazzjoni tal-ħsibijiet u x-xewqat tiegħi ma' dawk tem barra. Issa meta ngħid dawk tem barra m'iniex qed nalludi biss għal qarrejja Imma anke dawk li jien ma nafhomx. Sewwa, kull kittieb kultant jaħseb jgħid min jaf min qed jaqra x-xogħlijiet tiegħi, min jaf minnu. Ġifieri dan il-kuntatt ma' nies li ma tafhomx jew nies li tafhom għalija jagħtini sodisfazzjon kbir qed inwassal dak li għandi fija. Tajjeb. It-tieni ehm, importanti ħafna fil-fatt. Huwa t-titolu tal-istudju li għamel Charles Briffa dwar il-kitba tiegħi, li ruħi dejjem tfittex. Jien għandi mistoqsija kbira f'ħajti li la qatt kelli tweġiba u naħseb qas qatt ikolli. U dejjem nistaqsi għalfejn qegħdin hawn. X'in li huma l-akbar żewġ misterji? ċoħe li mhu l-akbar misterju, miż-żewġ misterji kbar li jorbtuna l-bnedmin kollha. It-twelid Jew il-mewt. Mhux qed ikun pessimista, qed ikun fattwali. Sewa huma żewġ affarijiet li qegħdin hemm. Ħadd ma għamin jitwiled ta' xerit, ħadd ma jmut ta' xerit. Eh, f'każijiet eċċezzjonali. Imma il-fattu li dawn huma żewġ missieri kbar għalija. U dejjem nipprova permess tal-karattri li noħloq, permess tal-kitba, permess tal-istejjer, nipprova nsib it-tweġiba li qatt ma sibta. Jekk tara l-poeżiji tiegħi tissemma' ħafna dik. Il-problema ta' l-eżistenza tal-bniedem. Dik hija l-letteratura lija. Ok, allura mbagħad x'tagħmel il-letteratura lik li forom oħrajn ta' kitba ma jagħmlux? Bil-letteratura tista' tistaqsi aktar din il-mistoqsija u tipprova ssib tweġiba eh. għaliha. Eh, nipprova nsib ġol letteratura. Issa, kemm il-letteratura illi nikteb jien, u anke dik li naqra. Hekk tibqa' l-letteratura għalija jiena, kemm meta naqra u kemm meta nikteb, hija tiftixa kontinwa. U inti ktibt proża, ktibt poeżija, ktibt għat-tfal, għall-adolexxenti, kif tagħżel il-ġeneru li se tikteb qabel ma tibda tikteb? L-ewwel nett jien nħobb nesperimenta, ġifieri u nipprova nidħol f'kull ġeneru. U l-ewwel ma nagħmel nagħmel l-ewwel esperiment, jekk jirnexxi ngħid orrejt hawnhekk, jekk ma jirnexxix noqgħod pass lura. Ngħid mela mhix il-linja tiegħi din. Però kollha tista' tgħid missejthom il-ġeneri. Kif nażlu? Fil-fatt ma nagħmilx għażla minn tiġi l-idea, jiġi l-ħsieb, niġi eh, jinnaf ehm, ispirat minn ħafna affarijiet, nista' qed nitkellem ma' persuni għajdi nofsa kelma. U mill-ewwel tfaqqas xi ħaġa. Ehm, u ma tibda naħdem fuq il-ktieb. Naturalment, imbagħad jiena dejjem sewwa nadatta ruħi għall-ġeneru li qed nikteb fih, b'tfal mod u għal kbar mod ieħor. Ħa nieħduk għal ftit għall-bidu issa. Kif bdejt tikteb, meta u għaliex? Din interessanti. Għatta ħafna drabi ma jkolli nirrepetiha. Jiena trabbejt fi żmien differenti ħafna mill-lum sewwa, meta eh, traffiku toroq tagħna kienu tan-nies Infatti George Peresso f'intervista kien għamil li jisejjaħ li ir-raġel ta' triq f'sens tajjeb. Għaliex jittorru kull karozzi, konna niġru barra. U meta konna neqfu nilabu niġru tfal, għadli kġivri kelli xit minn snin, ċu għed nitkelmu 70 sen ilu, sewa. Kont nġbor it-tfal, speċjalment fis-sajf fuq xi tarġa, għadna minn trap, u noqgħod ngħidulhom l-istejjer. Jiena minn dejjem kont inħobb rakkonti. Mhm. Nismagħhom u ngħidu. Sana żmien ma kontx għad noħlob li niktibhom u qas kapaċi niktibhom. Xina l-iskola bdejta ta' sitt snin, ġifieri eh, dont ma bdejt nikteb u naqra. U kont ngħidulhom daw l-istej, istej li kont nivvinta ma jispiċċaw qatt u tfal kienu jieħdu pjaċir jisimgħu kollha madwarja, kont nagħmel ħin twil. Mbagħad naqra naqra bdejt niskopri din il-ġibda kbira għal kitba. U darba minnhom li kien għalija turning point importanti ħafna f'ħajti, ktibt storja. Eh, Kenna lezzjoni tal-Malti ma' ġizi ketkuti l-leċeo, kont form tu, għadħanu li jilu. U għarajt jilu, għed miktuba fuq, pitazz ta' servizz, U ra, tap tap li waħda fuq spaltijek, għalli tlet kelmiet illi baqaw impressjonati f'moħħi. Dak iż-żmien l-iskola kien jgħiduna bil-kudjom mhux bħallum l-isem. U għalli qasa kompli jikteb. Tlajt is-semaw. U bdejt nikteb l-istejjer, ma li tikteb l-istejjer żommu bid-dar ma jisbu xejn. Mbagħad bdejt bil-mod il-mod kont niltaqa' ma' ħabib tiegħi l-madux magħna F'ħanut ta' il-kafe l-ħamrun, xieqot il-marsa ma konna konna ħafna ħamru, konna nqodu naqraw l-istejjer il-xurxin u l-poezi il-xurxin. U darba taħna kam sendumu naqraw l-xurxin, ta' mistess. Mm. Għatlom son nħorġu fil-publiku. Li toħroġ fil-dak iżmin biex toħroġ kif kienet ħolma. Imma kien hawn li kienet ħaġa tajba ħafna. Kien hawn il-gazzetti li kellhom il-paġna letterarja. U niftakar morna għand l-editur, Carmen Wallu l-Galja, ta' Torċa dak iż-żmien, li kienet popolari ħafna bħala paġna. U dan kien iġib ta' awturi stabbiliti biex bħalna. Ah, konna naqra f'Suntuzi, ah, għajda ġifiri. Kim kellek zmin? Kont il-leċi u se għamil low level, so form 5, ġifiri, eh, konna n-nizaj. Ma morna. Mhm.

Kienet, fimni, il-sodisfazzjon tal-bidu, pass importanti ħafna. Eh? Imbuttatura enormi li ma waqafx. Badin iktar fil-gazzetti l-emmolaw, bad biex għanta għas ħafna. Għettajt noħdom fil-ktib, jindem noħroġ romanz un sir teacher, t-nejamiltu bieġviri. U niftakar kien għaw l-istess, t-torċi kien jamlu dawk il- ehm, iġibu romanz f'nofs il-gazzetta mbagħad in-nies jippubblikaw u ktibt l-ewwel rumanz laqqa fuq il-għolja. Naħareġ fl-1968, ġifieri minn hemm nibda nottien il-karriera ta' kittib, sewwa mhux minn qabel għax qabel. Issa ħaġa li forsi nies ma jafuhiex, jorbtuna ħafna jien mal-kitba ta' tfal, mhm. però s-sabaħa hi li jien qatt ma rrid nikteb tfal. Mhm. Jien dejjem kont noħlom li keb ir-romanzi u l-novelli. Imma Kien ġara li kien hawn Children Zone li kienet eh, kien joħorġ Joseph De Manuele dan ħassu ħażin u t-tifel tiegħu Ġunni De Manuele bdew ħsieba hu. Billi konna ħbib għax konna training college flimkien, kien jaf li nħobb nikteb. Għalli tibda tagħmilli għamilli xi stejjer. U tani li sem bisem biex tiegħi, framu dest. Dan għamar ija, dan għamar id-dar fl-uffiċċju ta' missieru, mhux missieru kien koma. U sab pakket li għadu kif ġie mill-Italja, kien hemm logo, ma nafx l-għu kiet kun bitċomp, bat ikun hemm l-isem zomma, un waħla fuq bitċanjama. Ehm, u din l-għu kienet fra modest, ħadd ma jafx xinu da fra modest u x'kien se jagħmel bih, u se xejdinna. Għalli. L-isem għalli uħloq kollox, mussa baħa kienet illi jatlu kam għaddi żmien għal jumej. Għalli mur biħant muskata xi ċin rizunga 15. Insomma, u ħloq dal-karattru fil-modesti minna li jasena storja waħda u daqsek. Imma, eh, kif ġaret l ewwel storja rruħ fil-kantina, kienet storja tfal. Sattat fil-modest kien għadu, f'muħħi kien għadu karattru biss, mux kif nu issa. Tant irnexxi di, illi kellu jaġa jistampa u ġiġri d-dar għalli għara ma taqaflix, għalli għax għamilna ħiet. Alla maħna, sa tormotni, għallu mux waħda kol nistax, anyway. U spiċċajt biex ħriġt u tal izmin sitt kodba ktibt mija fuq il-mit storja u għadu għaddej. Sallum. 53. Framu des għanaj biex naqtaqa fil-qasir. sar ikola. Rajt ġifiri, u għandu l-ikbar rebħa, għax għadda minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tajjeb, u reba fuq iż-żmien. Li ħana mustilna minn għoli. Minn fra modest ħan l ftit il-diskors. Inti kont parti mill movement għaw minn mm. letterarju. Mm. X'fisser għalik dan il movement u x'kien l-involviment tiegħek? Mela, ħan ibdilek mill-bidu kif tħalt fih. Mhm. Jena kont ħabib ħafna ta' Mario Azzopardi. U darba minnhom kont qiegħed fej Awl Ħamrun, fej il-gazin tal-Banda San Ġużepp, ħareġ Mario, u qalli isma' qalli eh, se nwaqfu moviment qalli taqgħu mill-letterarju qalli trid tidħol. Ma nafx xinu jilek, biex il-letteratura rajtu. Qalli, mela, qalli se nikbek għal-komitat. U kellna laqa, Naturalment Mario ta' l-idejat tiegħu li kellu, insomma, idejat rivoluzzjonari għala Mario, insomma. Ehm, u għalija kien ifisser ħafna. Kien ifisser fis-sens li l metta tal-libt ħafna. Għax bit niltaqa' issa ftaħt l-orizzonti tiegħi ma' kittieb oħrajn li kellhom idejat forsi iktar moderni minn tiegħi. Ehm, u kien hemm l-iktar ħaġa importanti, eh, din il-bidla kbira tas-sittinijiet dan iċ-challenge għal-letteratura ġdida. Sinċerament, per eżempju, l-poezija moderna li kibdu jibdu dak iż-żmien eh, ma tantx kienet tinżil li Provajt niktib sa ma kontx kapaċi u tlaqta. Poezija tiegħi differenti, poezija tradizzjonali, ma biex qed ġifieri ma dara dik ta' ġifieri qed ma jien mhm. għalija ma kienx ma kienx il-ġeneru tiegħi. Però xorta kont nammirhom u xorta kont ġifieri u għandu jkun sehem eh, f'attivitajiet eh, tal-moviment. Darba minnhom imbagħad kont għamilt li se nsemmi għax importanti, kont għamilt eh, serata fissem il-movement għamiltera u ħamru kien hemm post jismu San Rewo, l-lum ma nafsar minnu, sala, U kont għamilta eh, by candlelight, insomma, kieċa, għal dak iż-żmien kieċa ħaġa mhux dika, ma ma kienx hekk popolari. U kienu ġew ħafna nies, u niftakar Viktor Fenek kien għamilli rajta b'sabiħa fil-Malta News, kien editur letterarju. Imma dan iċ-challenge li offra l-moviment illi zazak għanna li ma kizmi kena ħafna enerġija pallu. Illi bdejna noħorġu affarijiet ġodda minnu ħarex ħafna ġejt anke għalija personali. Jiena tal-limt ħafna U tidentifika perjodi differenti fil-mixja eh, eh, letterarja iva, tiegħek. Iva. Eh, per esempio, waħda mill-iktar u perjodu differenti ħafna nara jiena. F'ta' tfal mhux daqshekk, għax nibdejt kont għamlet textbooks li ma tantx kienu ma dokkum biex indaqqas suħub. Mhm. Nitkellem fuqhom kważi. Eh, kien hemm raġuni u sew ġiet imma Imma mbagħad pereżempju fejn jidħlu romanzi pereżempju, kien hemm qabża kbira. Meta għamilt eh, l-ewwel l-ewwel tlieta laqla fuq l-olja, Colin u Stefan kienu differenti. U bat bejt nħoss li mhux dal-istil m'għandix nibqa' bih, għandi nagħmel xi ħaġa differenti. Uħriġt il-seħet tat-tempju. li kien qisu halfway, għamel l-ewwel għamel l-ewwel qabża kbira għal stil iktar fejn daħħalt ftit anke psikoloġija, xax psikologu ta' ġifieri, ma bdejt niffoka aktar fuq il-karattru. Mbagħad ħarġ tip għalej mill-appartament f'Vasivera ta' Barabba u dawka kienet it-turning point kbira hemmhekk qabża fl-istil. L-aħħar wieħed naħseb il-kelf għax qed niżlet naqra. Dan fil-kantuniera mort aktar għal kien fuq karattri imma iktar fuq storja. Fin-novelli l-istess, eh? novelli l-ewwel kont għamilt eh, fuq l-adba gallerija u mit-toroq tal-raħal. Illi l-idea kienet illi nġbor stejjer bbażat fuq karattri li niftakar meta kont tifel u żagħżugħ. Speċi ta' autobiografija moħbija. Mbagħad wara għamilt autobiografija. Imma mbagħad mort għal aktar stejjer iktar naħseb jien bsin bħal stejjer veri l-qadmaġraw, rakkonti griżi u burraxki. Eh? Kif taħseb li dak li kien qed jiġri madwarek affettwa l-kitba tiegħek? Diskutejnija ftit meta semmejna t-tfulija tiegħek u kif din. Eh, Kollox jaffettwa, naf inti mhm. il-ħajja il-ħajju. Mhm. Jekk għandek, dawnek eh, eh, għandek il-familja. Għalhekk jista' jkollok avvenimenti fil-familja korroħ u sbieħ li jaffettwok. Ehm, il-ħajja soċjali, il-ħajja politika eh, li għaddejna minna dik affettwatni bil-forzu ehm, għax jiexta. Ehm, il-ħbib li kollok, eh, ix-xogħol tiegħek, kollox jaffettwak. Issa hawn min darba niftakar Oliver kien ta' tal-eżempju kien sebaħ ħafna. Għal għandek nejn min-nies mixjin ġoġnien. U hemm fjura sabiħa. L-awtur, il-poet, u jgħid il-poet, ma l-poet qed jifhem l-artist, jħares leha u jibda jimmaġina ħafna affarijiet. L-ieħor li mhux artist qed jara l-istess fjura jbaddi. Mm. Forsi jgħid kemm sabiħa, jekk ma jagħtaħiex u jgħidha. Mm. Imma u dak huwa li inti kull ħaġa li tiġri fil-ħajja Taħseb fuqha, tirrifletti fuqha u forsi minnha tipprova toħroġ xi ħaġa, mhux tħalliha għaddejja. Naħseb hemmhekk jiddefinixxi l-awtur. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti sal-lum u l-fatt li għadek tikteb jgħin ukoll biex? Kien hemm żvilupp enormi u l-għannet tħares grazzi għal awturi u anke pubblikaturi eh, li investew ħafna. Sagrifiċċji kbar, naf, ġifieri. Sar progress enormi. Għazzi l-kwalità tal-kodba u n-numru biżejjed. Eh? Mela kont fil-kunsil tal-ktieb jien, tal kon għamlu l-fira, kien konna l-barranin. Darba minna kena waħda minna li għamil l-izveċa kif fakat tajjeb, u anke meta kont it-Turkija, il-konferenza tal-tampinar. Konna ħafna awturi, u niftaka waqt li kal waħda minnhom mill-Norway, Saqatli kemm toħorġu kotba Malta fis-sena? Tela bej wieħed joħor daqqa 120 hekk qed ikun. Jew ikunu li jkunu kollha tkunu għaw mill-premju li joħorġu għal mm. ktieb. Baqgħet ħares lejn, qed ikun jista' jkun. Tela bekku jien. Għad kemm miżajra Malta. Speċi kif jista' jkun? Kien kienu jissoprendu ruħhom bil-kwalità. U jiena tellajt ħafna kotba miegħi. Eh, għallejtu hemmhekk. U Meta rawhom, l-exchange ta' kolba u hekk. Baqgħu ċessati, eh, bħala production, materjal ovvjament ma femmux imma ta' tispjega xejn. Mhm. Eh, dik għana sewa l-progress kbir. Li jinkwitani huwa se jkun li biex nkun għatta di. Eh, u naħseb se tkun mistoqsija li l-nis ma nafx. Mhm. Ma nimmaġina Mhux il-litteratura issa, il-Malti. Mhm. Kont se nsaqsik fil-fatt fuq eh, kif tara dan il-pajjiż. Però għandi weġa kbira illi wasalna fl-istat fejn qed insibuha diffiċli li nitkellmu bil-lingwa tagħna. Nidħol f'ħanut. Li nċempel telefon U tgħidli, I don't speak Maltese, speak English. Kultant b'ċerta arroganza. L-isptar li per eżempju xi provaw. U naf li qed jagħmlu kursi si jitalmu. Imma tidħol fi kwienet per eżempju, tidħol f'restaurant. Di tweġġani. Issa jien nifhem u qed oxejn għax ekonomija mhux ekonomija. Jiena orrajt veru. Jiena m'iniex ekonomista u ma nifhimx. Imma jien inħoss illi qed issir ħafna ħsara. U qed nara di fit-tfal. Ħafna tfal għas qegħdin jitkellmu bil-Malti. Mhm. Ġenetur tagħhom Maltin, tkellimhom tgħidlek tkellmu bl-Ingliż għax mhux bil-Malti. Ġifieri di truġġen ħafna, naħseb li tissir xi ħaġa issa m'għandi xejn kontra ġifieri l-barranin u m'għandi xejn kontra l-Ingliż, anzi importanti, il-bilinguliżmu jiena favuru ħafna. Mhm. Ġifieri dik qed

Eċċellenza, President tal-Akkademja Malta għall-Malti, mistednin distinti. L-ewwel nett nibda billi nifraħ lil Sur Charles Qasa għal dan l-unur prestiġjuż li jagħti rikonoxximent lilek, Sur Qasa, u għall-ħidma tiegħek b'risq il-letteratura Maltija u lsienna l-Malti. Għal darb'oħra nifraħlek. Dan rikonoxximent jiżdied ma' bosta oħrajn li ngħatajt li magħhom hemm ukoll il-Medalja għall-Qadi tar-Repubblika li ngħatat lilek mill-predeċessuri tiegħi fl-2012. Ma naħsibx li għandi għalfejn inżid aktar ma' dak li smajna s'issa u li ntqal s'issa u dwar ir-riflessjonijiet li l-kelliema ta' qabli taw huma u jispjegawlna dwarek Matul din il-lejla. Jiena nistqarr li s-Sur Assa nafu xi ftit permezz tal-kitba tiegħu. Ma rridx ngħid li jiena xi wieħed li naqra ħafna bil-Malti imma li jiġini f'moħħi ovvjament huwa l-karattru li għamilna ħafna referenza għalih, karattru ta' Fra Modest, li kulħadd sema' bih. Dan huwa wieħed mill-ħafna karattri u persunaġġi li għammru fil-litteratura li ħarġet mill-pinna tas-Sur tas-Sur Assa. Interessanti kif fil-fatt Charles isib l-ispirazzjoni tiegħu, kif spjega Annessa, mill-persunaġġi li jiltaqa' magħhom minn żmien għal żmien. Josservhom, jistudjhom, u mbagħad jiddiskrivihom fil-kotba tan-noti li jġorr miegħu u minnhom jislet il-karattru mixtieq. Il-pinna ta' Sur Asa ddur mal-umanità, ma' sitwazzjonijiet u l-karattri ferm attwali għal żmienna. Ittik l-impressjoni li mnebbaħ mill-osservazzjonijiet dwar il-ħajja ta' kuljum u għaldaqstant nistgħu nqisuha bħala riflessjoni dwar l-imġieba tal-bnedmin stess. Jiena ma nistax ma nqabbilx il-pinna ta' Asa ma' pinsel ta' xi pittur. Flok il-ktieb tal-iskizzi, li jġorru magħhom il-pitturi, Qasar ġorr miegħu l-ktieb tan-noti li spiss ikun xi djarju li qatt ma ntuża għal skop oriġinali tiegħu u li fih iżomm għall-futur l-iskizzi, in-noti u l-osservazzjonijiet li għamel ta' dak li jxtaq ta' dawk li jkun iltaqa' magħhom fil-mixja tal-ħajja ta' kuljum. Flok il-pinsell jew il-kuluri, is-Sur Qasa għandu l-pinna, li permezz tagħha jgħaddi mill-ispirazzjoni għall-kitba u minn hemm għar-ritratt, il-portrait, li jpinġi l-pittur, impitter bil-kuluri tal-kelma Maltija. Oliver Friggieri jiddiskrivih tajjeb ferm L-impenn tiegħek, Sur Qasaj, jgħidilna l-mibkeli għal Friġġieri hu dak li tagħti l-ħajja lill-karattri ta' kitbietek. U hawnhekk nixtieq nikkwota lil Maħbub Friġġieri. Nikkwota, Personaġġi differenti jsawru dinja mlewna u mżewqa li fiha Qasa dejjem irnexxielu jixħet il-karatteristika ewlenija tiegħu, ta' awtur li jżewweġ il-ġrajja u l-kummenti. u jikteb b'rispett, kważi b'imħabba, lejn il-karattri tiegħu u jpinġi l-kuntest bid-devozzjoni ta' ritrattista. Nieqaf nikkwota hemmhekk. Kultant ukoll fir-rumanzi tiegħu stess, is-Sur Qasa jitfaċċa hu stess, l-awtur innifsu, hekk kif jissieħeb mad-dinja fittizja li joħloq hu stess imnebbħa mir-realtà ta' kuljum. U bħall-pittur, biex inkomplu bl-analoġija tal-pittur, bħall-pittur li jpitter ir-ritratt tiegħu stess fil-kwadru, li jkun għadu kemm sawwar, ħafna jagħmluha, ikoll hemm il-portrait x'imkien tiegħu. F'dal-każ, is-surqasa jingħaqad mal-persunaġġi li jgħammru fit-tila immaġinarja li hu jkun għadu kemm pitter, kemm spjega fil-letteratura fejn il-karattri jieħdu l-għamla u s-sura tal-ideali tal-awtur Bl-istess mod li l-pittur jagħti ħajja lill-persunaġġi li jgħammru fit-tila magħżula għall-kwadru li jkun pitter. Iżda kif smajna wkoll is-Sur Qasa hu wkoll għalliem. Sur Qasa prattika l-professjoni ta' edukatur għal ftit anqas minn 40 sena. Matulhom, m'għandux dubju ltaqa' ma' bosta u bosta ġenerazzjonijiet ta' studenti, waħda ssegwi lill-oħra. Jien nismagħhom jgħidu li l-għalliem jitwieled. Però li tkun għalliem hija vokazzjoni mbagħad. Hija sejħa. Għaliex l-għalliem hu wieħed mill-pilastri li fuqu tistrieħ is-soċjetà tal-futur. Bħalma Sur Qasa sawrilna l-karattri tal-kitbiet tiegħu mir-realtà li ltaqa' magħhom kuljum, ma rridux ninsew kemm sawwar karattri ta' studenti b'valuri li ma jinbidlux mal-moda jew maż-żmien u għaddej iż-żmien. Għaliex? Għax is-Sur Qasa, hekk kif għandu jkun, jimxi maż-żminijiet ma jfissirx li tkisser il-valuri tajbin u fundamentali, imma tibqa' żżomm il-valuri tiegħek. Jalla l-pinna tas-Sur Qasa tkompli tagħtina pinzellati tal-karattri ħajjin li jgħammru fil-letteratura, hekk kif mnebbħa minn dawk li ta' kuljum jiltaqa' magħhom. Jalla wkoll l-karattri li fforma bħala edukatur tal-istudenti tiegħu Ikomplu jħaddnu l-valuri li tgħallmu mingħandu. Imnebbħa mill-istess rispett u mħabba li nnota Oliver Friggieri lejn il-karattri li jgħammru f'kitbietu. Għal darba oħra u mill-ġdid nifraħlek u nawguralek, Sur Asa. Grazzi ħafna. Nagħlqu dan il-programm billi nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom fih, nirringrazzjaw lilek, Eċċellenza, li mill-ġdid għoġbok mhux biss tippatronizza din l-investitura, imma wkoll bħas-snin ta' qabel għoġbok tospitana f'dan il-palazz tant sabiħ. Nirringrazzjaw lill-uffiċjali fl-Uffiċċju tal-President li jagħmlu dak kollu possibbli biex serati bħal dawn ikunu suċċess. Nirringrazzjaw b'mod speċjali lis-Sur Paul Valletta, lis-Sur Charles Marsh u lis-Sur Vince Kirkop u lill-ħaddiema tiegħu tal-għajnuna li dejjem sibna mingħandhom. Nirringrazzjaw lill-mużiċisti, is-Sur Mario Debono u s-Sur Paul Busuttil Delbridge, lill-qarrejja u lid-Dipartiment tal-Malti tal-Università għall-filmat bl-intervista ta' Sephora Francalanza ma' Charles Asa. Fl-aħħar nett, nirringrazzjaw lilkom li għaġobkom tingħaqdu magħna u taqsmu dan l-apprezzament ċkejken tagħna mal-ħabib tagħna s-Sur Charles Asa. Issa ġentilment nitlob lill-Eċċellenza Tiegħek u lill-membri tal-Kunsill biex jersqu flimkien għar-ritratt tal-okkażjoni mar-rebbieħ. U fl-aħħar nett, ngħarrafkom li aħna lkoll mistednin biex nitilgħu fil-Palazz għal riċiviment ċkejken. Grazzi u lejla t-tajba.